און נאך א קורץ מעשה לאמיר איך אייך דערציילן וועגן א חרם'ער דאקטער. א חרם איז געווען א דאקטער. ער האט געהיילט אלערליי קראנקהייטן. ווייסט איך אמאל אין די קלענערע שטעטלעך זענען געווען דאקטוירים וואס האבן געמוזט אלץ צו קענזן. אבער די חרם'ער ווען זיי זענען געגאנגען צו דעם דאקטער האבן זיי אויסגעפינען עפעס וואס איז זיי נישט געפעלן געוואלד. ווען דער קראנקער איז געקומען צום דאקטער איז דער דאקטער געזעסן און געליינט א בוך. האבן די חלומ'ער זיך באטראכט אז א דאקטער ליינט כסדר א בוך און סתם קען ער נאכנישט גוט די דאקטאריע ער מוז לערנען א בוך, און זיי האבן געמאכט א גרויסע אסיפה, אזא פארזאמלונג, און באשלאסן אויפצוהערן גיין זיך היילן צו דעם דאקטאר, אראפברענגען אן אנדערן דאקטאר. דער דאקטאר האט זיך פון דעם דערוואוסט. האט ער אויסגעטראכט א זאך אז ער קען מחיה מתים זיין, דאס הייסט מאכן פון טויטע לעבעדיג, און ער האט געמאלדן די גאנצע שטעטל אלע זאלן קומען זיך צוזאמען אויפן אינמיטן שטועל פין דעם קייט און ער וועט ווייזן די חעלעמע. אז נישט נאר ער קען היילן קראנקע, נאר ער קען מאכן פון טויטע לעבעדיג, אפילו קיין טויטע וואס איז געשטארבן מיט צוויי יאהר צוריק. און אזוי האבן זיך אלע חעלעמער צוזאמען גענומען, און דער דאקטער האט זיך אוועקגעזעצט אינמיטן מעריב צווישן אלע אידן פון חעלעם, און ער זאגט, יעדן חלומ'ער גיטס מיר א טויטן וועלכן איר ווילט און איך וועל אים מאכן לעבעדיג. די חלומ'ער האבן געטראכט און געטראכט און איינער האט געגעבן א שריי אויס, הערשעלע אבראמטשיס איז געשטארבן מיט צוויי יאהר צוריק, ער האט געהאט א יונג ווייבל און צוויי קליינע קינדער, זאל ער אים מאכן לעבעדיג. א דאקטער געט א מאך אן אנשטעל ער געט זיך א שטעל אויף און ער גייט אים שוין מאכן לעבעדיג דערווייל גייט ער ארויף אונטער די פרוי זיינע און שרייט טייערע ליבע טייערע דאקטער די גייסט מאכן מיך אומגליקליך מאך נישט לעבעדיג מיין מאן ווייל איך האב שוין אן אנדערן מאן איך האב אים אזוי ליב די וועסט אים מאכן לעבעדיג וועל איך זיין

איינער האט געקריגן א הויז, דער אנדערע איז געשעדט, אלעס איז שוין צוטיילט, ווען ער וועט ווערן לעבעדיג מוזן מיר דאך אלץ צוריקגעבן. די דאקטער זעהט אזוי אז מען בעט מען זאל נישט מאכן לעבעדיג, אבער ער ווייסט אז ער קען מאכן לעבעדיג. א קעלבער, ביי די ענדע שרייט איינער אויס מאך לעבעד די פייגעלען זינט געשטארבן מיט דריי חדשים צוריק, די זעלבע זאך ער גייט אים מאכן, ער גייט איהם מאכן לעבעדיג און ער לויפט הינטער די מאן, טייערע דאקטער, ליבע דאקטער, מאך לעבעדיג וועמען די ווילסט, נאר נישט מיין מאן, נאר נישט מיין פייגעלע, נאר. פייגעלע איז געזאגט נאר נישט מיין ווייב, אבער איך האב גענומען שוין א יונג מיידל און איך האב מיט איר חתונה געהאט און איך האב איר זייער ליב. אקעל דער דאקטער האט געזעהן אז זיי לאזן נישט לעבעדיג מאכן, זאגט אים נו חלומ'ער, איר זעהט בפירוש אז איך קען מאכן פון לעבעדיג פון טויטע לעבעדיג, קען איך דיך קראנקע אבידער אויסהיילן? אזוי אז דער דאקטער איז אוועק א צופרידענער, און אלע חעלעמער האבן געזאגט, מיר האבן דעם בעסטן דאקטער אין דער וועלט, און אלע זענען געקומען צוריק היילן זיך ביי דעם דאקטער. די ביסל די מעשה מיט די חעלעמער דאקטער.